Selamünaleyküm balacıqlar, baqıñız, meni. Açıq yürekler, açıq yürekler yarış ilân etken edi ve bütün Qırımdan balacıqlar anda iştirak etti, öyle? Endi. Elmaz ve Girihan birinci yerlerni qayba qazandılar. Birinci yerler iştirak etkenleri içün bütün balacıqlar Bahşışlar, dülber bahşışlar aldılar, öyle qızım? Şimdi biz oları baqacamız. Nasıl bahşışlar balacıqlara berdiler? Nedir o? Hamurcu. Hamur öyle öyle. Renkli hamurlar var edi öyle bak. Mına böyle öyle. Elmaskanı göster kızım. Hamurcuqlarını göster. Bahşışların içinde böyle hamurcuqlar var edi renkli. Hanı toqtu baqa.

Dört, altı, sekiz, on, on eki. Maşallah. Endi dan ne berdiler? Renkli hamurcıqlar. Dan ne berdiler? Qana, köster. Bunı baqayım, köstereyim balaçıqlara. Bu böyle resim yapmaq içün böyle yıltırav bu tügmecikleri yapıştıracamız, öyle, qızım? Soñ dülber yıltırayan bir resim olacaq. Eki dene, bir dene gerek anın.

Bu, qızcıqlar içün pek kerekli bir şey, öyle? Elmacığın tamı bitmiş edi. Şimdi bu, balaçıqlar, böyle mod olan qızcıqlar içün kosmetika eken, öyle? Daa ne berdiler bahşiş olaraq? Qanı, Elmacığ? Mına böyle kitapçıq berdi. Toqta, qızım, mına. Men köstereyim. Mına, mına, mına olar, doğru. Qalemler berdiler. Toqtañız, sıraynen. Qalemler berdiler. Bir qutu qalem. Ve boyalamaq içün böyle kitapçıq. Boyala kitapçığını öyle. Dan armancıq verdiler bize öyle. Oo, ne kadar çoq armancıq olacaq. Bilesiñiz ne? Şimdi tam armançıqqa abone olmaya vaqtı keldi. Şimdi kerek armançıqqa abone olma, doğru? Unutmansıñ, balaçıqlar. Balaları. Ya mında ne yazay? Terbiyevi. Terbiyeli. Terbiyeli. Balalar. Terbiyeli balalar, doğru. Terbiyeli balalar, öyle? Böyle kitapçığını. Hatice endi ögrendi bizde oqumaya, endi Hatice oquycaq, terbiyeli balalar. Böyle kitapçıq pek, biz peki keçen sefer biz böyle bir dane kitapçıqı alğan ediq, neden, kitap yarmalığından, doğru? Endi bizde üç dane oldu, daha bir dane kerek, dört dane olsun. Bizde çoq armançıq. Bizde çoq armançıq bar. Dan armançıq qoşuldı öyle. Hana dan nasın bahşiş verdiler? Ya bu yarlıq. Toqta. Şun köstereyim qanda gerihan. Hana gerihan ver men köstereyim gerihan. Mına mına mına. Mına gerihan. Elmaz toqta. Hatice bir daha körünmey.

Aha, bu balacıqlar epsi iştirak ettiler, epsi pek güzel söyledi şiirlerini, öyle qızım? Biz epsini baqtıq, biz epsine layki qoydıq, balacıqlar, epinize biz qoydıq layki instagramda. Sen kördün o şeyleri? Ebet ta, men oları epsini baqtım, size de yarısını kösterdim de. Elmazcıq, mında Dülber mikrofonen tura. Danne, qani, Danne, Elmazcıq, Danne, Danne. Neden? Daa neler der Almazcıq? Dolma.
Dondurma.
Dolma.
Eñ güzel bahşış. Öyle bütün balacıqlara anda dondurma dağıttılar. Öyle? Ava pek sıcaq edi. Bize. Biz pek terledik anda, pek sıcaq edi. Soñ olar dondurma dağıttılar ve bütün balacıqlar böyle sevindi. Çünki sıcaqta eñ güzel şey, sıcaqta aşamaq dondurma, doğru? Toqtañız, ya Gerihana da ne berdiler? Yani balacıqlar, baqıñız, Armancıq, terbiyeli balalar. Böyle boyalama kitapçığnı, soñ böyle ep türlü yıltıravuq dükmecikler yapıştırmaq. Esas neyi unuttıq, toqtañız, mına böyledan. Manadan.
Toqta, dur, onı da şimdi köstereyim. Böyle qızcıqlara bir de böyle lol kibi bir qoqlacıq berdiler.

Selam aleykum balacıqlar.
Ya ne içün o böyle sert baqa öyle? O kukla. Bu kim? Bu ne?
Bu köpek, bu nedir o? Bu pitomets. Pitomets, uzun saçlı qızcıq demek ki bu. Toqta, Nazlı, onıñ bunıñ nesi de bar, boynuzları bar, boynuzu bir de var mına.
Eki, yoq, birdi ne, toqta. Qulaqları var, bir boynuzı var. Yoq, eki, manadan bir. Hulacıqları var, o hulacıqları.
Bir boynuz, deyin da. Qızcıqlardan böyle işte qoqla da, içinde qoqlası var edi. Oğlançıqlar, de, toqta, Elmazcığım. Qızcıqlardan berdiler böyle kosmetiku dedik, öyle? Pekdir bir kosmetika, tam küçücük elmacıq, señ çantacığıñ içün pek güzel. Elmaz bunda yüzüçkler de bar, elmaz tılsımlı yüzümkleri de bar içinde. İçinde baqnız balacıqlar böyle dudaq içün da şey var, pomadası işte böyle, közlere böyle boyalamaq içün, közlerni boyalamaq içün. Eki dene yüzücük var.

Gene böyle yapıştıran şey, boyalav kitapçığını, terbiyeli balalar, qalem, bir qutuq qalem ve böyle transformer. Kirihan, bu nedir bu? Kirihan, bu Spidermen degil öyle, bu nedir o? Kim, nedir bu? Bu araba, araba oluy olmaq, bilesizmi? Nasıl nı yapmaq, kim bile. Kirihan, sen onı yap baqtıñ? Qana, Hatice, yap bunı araba. Bilmeyim nasıl yapmaqnı.
Bu da, balacıqlar, toqta, men göstermek isteyim. Bu da Kirihanıñ birinci yarlığı. Gerihan, ana tilinde laf etem, konkursında iştirak etkenleri içün mukâfatlandıruv. Gerihan eki buçuq yaşında, eñ kiçkene iştirakçimiz. Hayırlı olsun, Gerihan! Maşalla sana! Maşalla sana da, sen de güzel şiircikni ayttıñ. Mına, Elmacıq, bu seniñ endi ekinci, öyle, yarlığıñ. Birincisi sende edi köbelek yarışında, endi ana tilinde laf etem yarışında iştirak etkeniñ içün, maşalla. Onıñ içün balacıqlar bütün yarışlarda iştirak etsinler, çünki anda pek güzel bahşışlar berilir, öyle. Biz ise öz adımızdan açıqyüreklerge çoq teşekkürlerimizi bildiremiz, öyle mi?
Çoq sağ oñuz, çünki pek böyle meraqlı yarış edi. Yarış ötkerilgen yer o Nasıl restoranın adı? Sarabuz. Sarabuz restoran naz barı o qadar dul bir yer biz anda. Eee biz pek begendik. Pek begendik video çıqardıq. Sağ olsunlar böyle yarışlar çoq olsun bizim balaçıqlarımız ise episi iştirak etmeye tırışsınlar böyle yarışlarda.
Ebet da.
Onıñ içün sağ oluñız. Pek begendik, er şey pek güzel, bugün biz içün bayram oldı. Çoq sağ oluñız, açıq yürekler. İnanamız, bu soñki bizim böyle
Konkurs. Sağ oluñız, sağlıq, nemhaq! Balaçıqlarnıñ sevgi aşlamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmey. Bu, qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri, o bizim tilimizniñ baylığı.